Әссәләмә галәйкүм ва рахматуллаһи ва бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бөек рәхмәте иле олуг кодрәтләре белән без үзебезнең дин дәресләребезне, вәгазьләребезне дәвам итәбез. Хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, Безнең бу тормышыбызда бик күп төрле шатлыклар була. Ул без гаилә корган мизгелләр, ул безнең балаларыбыз туган чаклар, яңа өйгә, яңа нигезгә кергәндә, яңа машина алганда, төрле-төрле шатлык безнең күңелебезне яулап ала. Ләкин дөньяви шатлыгы бер булса, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам безгә дин ягыннан тагы дагын ике зуррак шатлык турында сөйләп китә. Беренчесе ул ди кешенең, сират күперләреннән узгач, оҗмах капкаларыннан кергәч булган шатлыгы ди, ягъни мин, гомерем дәверендә Аллаһ ризалыгы өчен эшләп, үземнең нәтиҗәмне алдым дип, ул шатланып ди, оҗмах капкалары аша узыр ди. Икенчесе ди, ул ди көн дәверендә ашамлык-эчемлектән тыелып торган кеше, вакыты килеп җиткәч, Авыз ачканда булган аның шатлыгы ди. Ничек аның күңеле генә түгел, ничек аның ашказаны да гын шул ук вакытта шатлана. Бу, аеруча зур, безнең өчен бер күңелебезне, бәгыребезне каплап алган мизгелләр булып тора. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, әйтәсем килә, әле оҗмах капкалары аша беребез дә узмады, анда буласы шатлыкны әле без сизмәдек. Ә менә Рамазан аенда авыз ачып, тәмле ифтар ашларын ашап, үзебезгә зур шатлыкларны без бүген инде бөтенебез дә яулап алдык. Раббыбыз Аллаһ шушы 2023 елда тоткан һәм тотасы рузаларыбызны кабуллардан кылсын, безгә бәрәкәт уңышларын насыйп әйләсен. Һәм менә шушы безне хөрмәтләп ифтар кылдыручы апа-абыйларыбыздан, шушы матур күркәм гаиләләрдән, авылдашларыбыздан, кем шушы матур күркәм өстәлләрне кора, Аллаһ сездән һәммәгездән разый булсын. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнарым, ифтар кылу гадәте ул бүген генә килеп чыккан йола түгел. Ул элек-электән Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа галәйһиссәләтү вәссәлам вакытыннан бирле зур дәрәҗәгә ия булган йола булып тора. Хәтта ки, махсус хәдисләрне караган идем, шул хәдисләрдә бик матур сөйләнелеп китә, ничек инде Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам, аның сәхабәләре, аннан соң килгән тәбигыйннәр вакытында мәчеттә намаз укыгач, ахшам намазын, Кешеләр бер-берсен төрткәләп чакыра торган булганнар. Абзый, син бүген ифтарга бара кайда чакырылдыңмы? Ә, чакырылган булсаң, анда бар инде. Чакырылмаган булсаң, әйдә миңа киттек дип, кешеләр бер-берсенә халыкны өндәп, бер-берсендә өйләрендәме, каядыр ишек алларындамы, яисә мәчеткә казан белән ризыкларын алып килеп, бер-берсен сыйлый торган булганнар. Нигә? Чөнки руза тоткан кешене ашату. Руза тоткан кешегә инде кечкенә генә булса да ризык тапшырып, аны ифтар кылдыру, ул бигрәк зур дәрәҗәгә ия булган бөек гамәл булып тора. Гади вакытта кешеләрне ашату, ул зур әҗер-савап. Ә Рамазан аенда кешеләрне ашату, ул, җәмәгать, беләсез, 70 мәртәбә арткан зур игелек булып тора. Шуңа тагын бүген сезнең белән бераз сөйләшеп китәсем килгән иде хәдисләр турында. Хәдисләр кайсылары Рамазан аенда кешене ифтар кылдыруга бик тәген кызыклы иттереп өнди. Чөнки без бит сезнең белән җәмәгать капиталистлар күбебез. Күбрәк акча җыерга, матуррак торга, яхшырак торга ашыгабыз. Дөнья малы бер нәрсә булса, ахирәттәге тормышыбызга тагын гамәл капиталын җыеп менә монда савапларыбызны тупларга кирәк. Һәм менә шушы савапны туплауда ифтар кылдыру бик зур дәрәҗәгә ия. Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам үзенең бер хәдисендә әйтеп китә. Мен фаттара саимен, кәнә ләһу мислю әҗрихи. Кем ди, руза тоткан кешене ашатса ди, Аллаһ бу кешегә теге бәндәнең ни кадәр көн дәверендә савабын җыя алды, шушы савапны аңа ирештерер ди. Мисал өчен, без бүген унбиш сәгать руза тотабыз, һәм шушы унбиш сәгать дәверендә безнең эшләгән игелек, инша Аллаһ, бу кешегә дәген бер өлеш булып китәчәк. Лә янкуду мин әҗри саим шәй. Ләкин тоткан кешенеке бер дә кимеми, ягъни аңа шушы савап күчә, ә синеке кимеми. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, руза тоту, Руза тоткан кешене ашату, Рамазан аенда булган һәрбер игелекле гамәл безгә нур өстенә нур буларак ирешә. Шуңа дагын әйдәгез, рәхим иттереп, кечкенә генә булса дагын ифтарларын кылдырыйк. Кечкенә генә булса дагын үзебезнең күршеләребезне күп фатирлы йортта торсак, әгәр без инде хөрмәтле туганнарым, үзебезнең якын тирәдә булган күршеләрне җыя алсак, Үзебезнең туганнар, апалар, абый, энекәш, сеңлекәшләрне җыеп, аларга карата шушы игелекне күрсәтә алсак, нинди зур әҗер-савапка бөтенебез дә ирешербез. Ләкин бу әҗер-савап белән генә әле безнең тәмамланмый. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам икенче бер хәдисендә безгә әйтә, Мән фәттара саимән галә тагамин вә шәрабин минәл хәләл Әгәр кеше чын күңелдән, яратып, үзенең кунагына игелек күрсәтеп, халәл малыннан, халәл ризыгыннан руза тотучыны ашата алса, ди, саллә галәйһил мәләикәтү фи сәгати шәһри рамадан, шушы рамазан аеның игелекле сәгатьләрендә, аеруча шушы дога кабул була торган вакытларда фәрештәләр сезнең өчен дога кылырлар, ди. Җәмәгать, мулла бабай сезнең өчен түгел доганы кыла, остабикә дога кыла түгел, фәрештәләр сезгә дога кылачак. Әгәр сез чын күңелдән үзегезнең килгән кунагыгызны хөрмәт итеп, халәл ризык белән ашатсагыз, алар әгәр аларга ифтар ризыклары белән инде күңелләрен күтәрә алсагыз. Ләкин монда бу хәдиснең әле ахыры түгел. Чөнки кай вакытта кешегә киләләр ифтарга, ифтарны әзерләгәндә хуҗабикәләр кай вакытта кызып пешеп китеп, ой, бысын пешерергә кирәк, ой, тегесен пешерергә кирәк. Аннары кунаклар киткәч, ой, шапшак булып утырганнар, коеп бетергәннәр дип, төрле шелтә, төрле жалобаларны әйтәләр. Әгәр менә шушы шелтәләребезне, әгәр менә шушы жалобаларыбызны Кырыйга алып куеп, чын күңелдән кешеләрне шатланып кабул итеп алып, аларны чын күңелдән инде ризыклар белән сыйлап, аларга бер инде игелек күрсәтеп, көнебезне, ифтарыбызны уздыра алсак, ул вакытта зур бонус бар. Ул зур бонус нәрсә дигән? Васаллә галейхи Җибриил ләйләтел кадр. Мондый кешеләргә Кадер кичәсендә Җәбраил фәрештә үзе дагасын кылыр ди. Хөрмәтле туганнарым, бу тормышта иң зур дәрәҗәләрнең берсе ул һичшиксез Җәбраил фәрештәнең изге догасына кадер кичәсендә эләгү. Аның списогы чикле. Шушы списокка эләгер өчен бик матур, бик күркәм ифтар кылдырырга кирәк. Әйе, кайсы берләре уйларлар инде. Җәбраил фәрештә сиңа дога кылсын өчен кадер кичәсендә игелек теләсен, сау-сәламәт, бәхетле булсын дип шушы матур күркәм догаларны әйтсен өчен ниндидер зур ифтар кылдырырга кирәктер инде. 150, 200, 500 кешене җыерга, Первый, второй, третий, четвертый блюдо куерга, биш төрле салат, биш төрле нарезка. Шушындый зур ифтарларны гына бәлки инде Җәбраил фәрештә кабул итәдер инде дип. Юк, җәмәгать. Җәбраил фәрештә стөлдә булган матур ризыкка карамый. Җәбраил фәрештә карамый безнең инде ни кадәр анда татлы ризык, нинди бай өстәл юк. Җәбраил фәрештә карый шушы ифтарда булган игелеккә. чын күңелдән булган игелеккә. Һәм исегездә калдырыгыз, хөрмәтле туганнарым, безнең игелек ул ихлас, безнең инде күңелебезнең түрендә булган чиста пак ниятебез белән бәйле. Һәм чиста пак ният булса, кечкенә генә ифтарны, кечкенә генә, ул бер тәлинкә аш, ул аңа чәй эчертеп җибәрү, бер ике өч хөрмә кую, менә шушы кечкенә генә ифтарны ихласлык Аллаһы Тәгалә каршында бөек гамәлләрдән кыла ала. Әмма шул ук вакытта әллә нинди 500 мең кешегә ясалган ифтар, әллә нинди бай өстәл булуына карамастан, әгәр кешенең шушы вакытта нияте чиста пак булмаса, яра кешеләр мине күрсен, кешеләр мине мактасын дип фикере генә була икән, бу вакытта бу ифтар Аллаһ Тәгаләнең карашы каршында бик кечкенә тузан бөртеге кебек кенә булачак. Хөрмәтле туганнарым, ифтарның дәрәҗәсе ризык, өстәл һәм инде табынның киңлегендә түгел. Ул шушы ифтарны оештыручының чын күңеленнән чыккан ихлас теләкләре белән бәйле. Шуңа да менә бу ихлас теләкләр белән без оештыра алабыз икән, зур-зур дәрәҗәләргә ирешәчәкбез Аллаһы Тәгалә каршында. Һәм Җәбраил фәрештәнең догасы, калган фәрештәләрнең догасы дагын безгә нур, бәрәкәт буларак ирешер. Кайсы берләрегез миңа карап куйды да, хәзрәт, мин бит инде хәлем җитми, минем көчем җитми, өстәл корырга хәтта 10 кешене дә, 5 кешене дә ашата алмыйм дисәгез, Мөхәммәд пигамбәр вакытында да бер кеше килеп сораган. Мин ди зур өстәл кора алмыйм, миңа нәрсә эшләргә дигәч, Расүлебез галәйһиссәләтү вәссәлләм әйтте аңа, бер хөрмә булса белән дә кешене ашат ди. Теге кеше әйтә, мин ди бер хөрмә ашатырлык тагын, көчем, хәлем бит җук ди, минем акчам бу нәрсәгә җитеп бетми дигәч, Расүлебез галәйһиссәләтү вәссәлләм әйтә, әү шурбатул мә, бер кәсә алып кешене су эчерт ди. Бер кәсә кешене су эчертә аласыңмы, ди. Теге кеше башын каршап, бу бит инде бөтенләй була, ди, бер кәсә су. Бөтенләй эз була бу дигәч, Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, әү мәзкуфәтән ләбән. Син аны, ди, сөт белән суны кушып кешене эчертсәң, менә дигән шушында зур әҗер савап булыр, ди. Хөрмәтле туганнарым, Ифтар кылу, ифтарны оештыру, ул зур әҗер. Әйдәгез, изге шәриф Рамазан ае әле башланып кына китте. Шушы зур әҗергә ирешик сезнең белән. Бик җиңел, күңелдә булган теләк һәм Раббыбыз Аллаһы Тәгаләнең безгә ярдәм бәрәкәте булачак. Раббыбыз Аллаһ шушы ифтар ашларын оештыручы апа-абыйларыбыздан, туганнарыбыздан разый булсын. Ничек сез безне хөрмәт итеп, руза тотучыларны ашатасыз, эчертәсез, Аллаһы Тәгалә мең мәртәбә үзегезгә кайтарсын. Мең мәртәбә дәрәҗәләрегезне арттырсын. Сезнең балаларыгызга, оныкларыгызга, туганнарыгызга тазалыкта, саулыкта, сәламәтлектә, шатлыкта, бәхеттә генә яшәргә насыйп кылсын. Шушы егерме өченче елда куйган план-максатларыгызга ирешергә насыйп кылсын һәм ахыр чигендә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең оҗмахына керергә, иң изге ишекләрнең берсе Райяннардан узырга һәммәбезгә насыйп эйләсә иде. Әссәләмегаләйкем вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүх.